asikana asikana vakomana manga marova kani eh, muri vapenyu eh. ah, makasimba makasimba ngatigarire pachivanza apa pane kamubvuri kunze kwacho kwapo Pisa kani? Eh, ah, kwapisa.
Vakomana, vakomana. Ah. Eh, kwa makadiwa? Ah, tiri vapenyu zvedu makadii samaita? Aiwa, tiri vapenyu.
Vari sei vakomana? Ah, vapenyu zvavo. Mm. Vaitoti vachauya kuzotaura nemi. Ah, saka vada kundiona hanzi chiko, inyaya dzei? vachauya zvavo vaiti vakura vakugonawo kurima minda iye saka Eh, aiwa kana iri nyaya yeminda it's alright aiwa ngavauye tionesane Eh, aiwa iri yeminda ichiri tinogadzirisana mai madziva akadii mugove Ah, ari nani zvake izvo zvakakwidzwa kugeneral uko hanzi pane paanga akakuvarira mukati Ah,
ndine urombo chaizvo nezvakaitika Eh? vakomana vemakomba ava mm, havasi mm, vakutamba navo havaimbodheererwa ino kuri kuti vanga vari panzvimbo yavo ah, havaimbodheererwa mukapota muchitaura muchidaro vanopera kuparadzwa kupondwa vese itotaurirai vakomana vagarire kure nevanhu vai ah. aizvo muri kumbonyatsozvinzwa zvamuri kutaura here imi saka imimi munofunga kuti svoni Vana vedu votyikyidzirwa mumusha munomu nenhau yekuti isi hatisi kugona kuvadzivirira. Aiwa mai Matsiva, handiti imi muri kunyatso kuzviziva kuti zvinhu zvakatanga sei izvi? Iye Mugoveka ndiye anonzi akavatorera vasikana vavo. Pamusoro ibamunini, saka imi muri kutaura here kuti zvakaitika izvi zvakanaka? ndosaka ndati ndine urombo but mubvunzo ndewokuti zvakamboitikirei zvakatanga sei handii dai vasina kuvaprovoka pasina kuitika zvese izvi ivo ndo vakavaprovoka kuti tisvike patasvika apa hmm. ah, kana makutodaro makutorwadzisa mwoyo wangu munoreve here kuti mwana wangu dai akafira idzo fambi dzekubhawa idzodziye fambi
fambi futi aitourairwa nyaya iyoyo akatosiya mukadzi nevana ha hapana zvamuri kutaura apa bamunini ah. imi munodaro nekuti muri kupiwa mari nevakomana iweomba iwe iwe wakandiona ndichipiwa mari nevakomana inini ziva zvauri kutaura iwe yeya saka munoti takavharika isu
ziva zvauri kutaura iwe dzidzisai vana venyu ah. imi muchidya mari yevakomana vemakomba ndosaka muchida kuti vana vedu vapere
Ndiri bho zvamauya zvanaka kasaviro yemunhu mama tondibatsira ipapa. Yeyo mai wewe. Kuti ora ichipedzisa ndizongodzumburudze kawani kwacho. Mm, nungo.
Ava. Kona itambo. Hmm? Uchinomboenda kwamadzibaba these days. Ah, madzibaba ndakapedzisa kuona akambouya nekumboko mm. last week iyo. Vakashurwa shurwa sei namai vako? Yu, kwanzi chifuti namama. Hey, ameno amai mwana vachazvitende iwe. asi ko iwe ndoda ka kuti uzondiperekedza kwamadzibaba ikoko ndine minamato yangu namama yema unobhohwa iwewe uyoomba kwako watoronga rwini asikana asikana ka kangani kandaidida newe tichienda kwamadzibaba uchichemedzwa nemujolo dzako iweyo nhasi wadoramba zvinhu zvangu
iti kwacho toenda kasira kasira kasira eh, ngatiitei tiende semi mimi mada ororwa vasikanaka mm. motoshinga kufambira dzimba dzenyu zvinodhakwa musati mapinda ah, this time shamwari mm. mururu mm. kana ivo madzibaba vacho vakanyatsotora vega kuti this time vanyatsoona zvanyatsoendeka zvaita unoziva kana madzibaba vakadaroka zvakuda kuti iwo usaneti woramba uchitoenda uchibatsirwa mm. mm. vamukuru vako vari kuzviziva here zvapedro Eh, vari kuzviziya ndakasangana nawo ka pai pai patakaenda kugrowth point ka pai takadhumhana nawo inge vakafarawo sei bamukuru wako anofarira munhu ivo vaya ah iwewe tambuka kusekera kuzi kufarirwa iwewe kana mai vakatombodarowo but ah, this time around mm. i feel it this time I feel kuti this relationship not Pedro ka ah is going to work mm. and no one or nothing is going to stand in a way. Chingoti wauda kuenda kumba kwako. Ah. Chingoti wauda oroorwa, wauda kubuda. Ah, una mama.
Alright. Hey. Iwe ubva wandivigira katopu yewhite wona ndine yeblack. Alright, again tochinja unene again ndipinze mamamba. Kasira.
right zvemakomba izvo tozozviona after tagadzira doro remusha ah, mabva mauya zvakanaka ipapo ndo imwe nyaya yatata tofambira iyoyi gore rina hakuna izvozvo kusvika taziva chakadya varume wedu hezvo
kasi vauya ukandirongera iwe hauzisi here kuti doro ragara richitogadzirwa mutambo unogara uchingoitwa gore negore ndosaka tiri kuti chimbomirai zvedoro izvozvo kusvika taziva chakadya varume vedu mm nyaya
yemakomba iyo siyanai nayo haisi nyaya yenyu naiza munoisira ini nedare rangu tisu tichagadzirisa nyaya iyoyo aiwa nedare renyu iroro muri kunonoka chii chamakamboitawo kubva gore rakafa varume vedu zvisina tsarukano mugove akapondwa makambozvitsvaga imi mm-hmm. ivo nedare ravo neutungamiriro wavo havana kana keya nevanhu kana kana kana kana havana kana keya nevanhu saka imi munoda kuti muinfluenze vanhu vese vasauye kumutambo here iwe mamazi isu tauya takazvimiririra eh. asi pamusangano apa ndopamuchazonzwa kuti vamwe vari kutii here ndazvinzwa kuti munoda kuti tiite zvido zvenyu ko zvido zvevamwe tozodii tisu takaponderwa mwana ende tisu takafirwa nevarume besides imimi unganzai vanhu vese ava munharaunda munzwa kuti vanofunga kuti kudii
Alright ndazvinzwa. Tichasanganisa vanhu vese toonerana pamwe kuti tinhu tikazvigadzirise sei tichienda pamberi. Kudhileyawo kwenyu kuita musangano ndokudhileyawo kwenyu kuita doro iri. Exactly.
Tichaita saizvozvo.
Saka basa rese iri ndicharifambisa chimbi chimbi kuti tione kuti zvinhu zvifambe. Saka isu takuenda isu. Asi musakanganwe no musangano no mutambo. ende hatisi kudzokera kumashure ipapo
chiendai uko tagara tiri kuenda tonoonana kumusangano
hmm. endai
tiri kuenda taitamboti tiri kurara pano
aiwa yakakura handiti waona minda yese yenge yatakuratidza eh. hapana chinoramba ikoko witi soya bhinzi chibage ndokwataka ivhu iro rakatotiendesa kuchikoro vana vakutoenda kuyunivhesiti navo ivavo ah, ah, ah, saka makakomborerwa eh. kwedu eh. jecha rega rega mdara handiti zvipfuyo izvi oh. aiwa saka mochisarudza ka henyu Ah, iyi mdara ka. This is a good breed. Ah, iyi good breed mdara. Inenge inonyatsobereka manje. handiti ka Ah, zvisingaiti.
ndo yanda ndichitaura kuti pane imwe yandingati zvangu wondipa hako 500 dollars because ha ibreed Eh, Mdara, eh. Aiwa, metoitora picture cause ih. Mdara, eh.
Eh. Aiwa. Ah, handiti muri bva madzitinha yenyu nhasi ya tiri kuda iyi kai eh. neiyi netwo iyo ah, iyo inenge iri bo futi tachida four manje patiri kuona three kam ayo imwe iriko uku kudanga kwemunin'ina wangu ndongoenda ndonoitora ha ah, madhiri ari straight ah, mm, a straight mm. sure sure eh handiri muri bva mabhadhara enyu keshi ka dzese dziri four ya keshi tiri kubhadhara but paroda ka mawitness kamda hey mawitness hey zvinhu zvacho zvinyatsoita genuine ka ipa pagrowth point nemeguru havasi bamuchera ah, ndivo ko ndivanani vavainava ndetisvike ipapo tinotengeserwa mombe ah, anotengesa mombe achiri nemombe iyoyo
maona ah, ndandisina umbozvifunga zvemawitness moti ah, apa madzimai angu haapo manje Eh, tozvifambisa sei manje? Amen. Mm. Toita sei? Ah, havasi madzimai enyu abva adzokera. Oh, eh. Iya, inenge ivo. Makasimba eh? Oh, ah.
Pamadhiri aya paidai. ekuchikoro aya ndandangoti ndingotengesa dziri four ndonobhadhara kuchikoro kwake kwacho eh. ah, ndiri kuya regai ndiwe ah.

Oh, hey, eh, ah, makambenge mataura nezvenyaya yacho hee eh. tiri kutovamisa kuchera vakomana vacho ehe eh, ah, ndiri kushaidzera musangano mukoma tondiwari kwamuri ikoko ehe haa ndinoitamba nyaya yacho eh saka manga mati muri kuda kuona makomba acho ah, manga muchazvitambudzirei mukoma kuuya muri vanhu vemabasa kaimi inyaya diki diki there is no need yekuti muuye mukoma ehe eh. Alright, if you insist mkoma ko zvingaitwe sei? Saka muda kuuya rini ndoku expecta iweni. Anditi? Ah, ah, zvakanaka mkoma ndokuona imasvika. Okay.
chii chiiko chiiko aiwa inini kutengesa mombe zvakanakata aa aiwa mombe dzisi dzedu tesese chiiko chamuri ingandodonyatsoita zvinhu zvakarongeka
Dad, ko tiri kudika haa takuda kufamba ka nguva dzaenda. Ah, mira two minutes chete pane zvandiri kumbonetsana nemadzimai angu zvaasiri kunyatsonzwisa panapa aneti Eh, eh, vana bamnini chibvai matoenda zvenyu hapana mombe dzamuri kutengeserwa panapa mazvinzwa Eh. endai munotsvaga kumwe uko maipeda chiko newewewe eh? inde uchingoda kuti zvinhu zvangu zvese zvingofoira all the time eh? chi Ah, taichingoda foka chete mda mari yacho itoripo iwe muruva viwa nemari here muchatengeserwa zvinhu zvakabiwa iyo indochinotaura nonsense dzisina Nonsense, basa eh. here? makabva kumusha kwenyu nemombe redza makatinda hati dzichipinda mudanga danga risi rangu here saka ukavakira vanhu danga vanhu vakaisa mombe dzavo dzaa dzako here ivo hosaka kana zvi- i- i- kana dziri mombe dzadzenyu manje handiti asi zvangu zvediki chaimimi ndo zvamunotaura kuti zvanzi ndezvedu tese ndizvo ndizvo here maandisiyei kana dziri dzedu tese wambotiudza here urongwa wacho wauinawo eh, eh? takuve takufungira mwoyo manje hakuna zvinhu zvakadaro
taura zvisina nebasa rese zvipenga zvenyu zvamunotaura pa pamusoro ika
ha it's okay nyaya yenyu tainzwa saka isusuka munozotifonera taita se madiscussa nyaya yenyu isu taakuda kufamba bcoz ha kwavira hamba enda endai tony enda endai Oh, ona ona ndabata mhene zvakanakanaka ndabata mhene kuti mwana nditengesere mwana mombe aende kuchikoro une zvamakutaura manje muchibhabhauka zvenyu zvamunenge muchibha Eh, eh, eh. kana zviri sezvapaida siya yakadaro paida ari kuzoenda kuuniversity mwari vanoziva zvavachaita ah
imi makakwana here imi ah. vanhu hamuna kukwana imi ndimi ah. munatokwana murume mukuru mupavha hamunyari ono zvarinoita maini chimwe dziona dzabuda
Eh, asi madzibaba vayo vanoona iwe ah madzibaba vanoona kuti vanga vachitonditi dai mamboenda naamai kuchipatara ndopandatozoonoti ya mama inogona iri medical condition unoziva ah, ehe nekuti mama havasimbori serious serious ka zvekudaro kungoti anongoita chikanganwa vazondinakidza pa wanditi mugove iwe wauri kuitwa mugove manje dzimwe nyaya dzamamaka eh. unotomboseka mm. asi unoziva zvandaudzwa namadzibaba mm. hanzoni izvo munhu wamuri kufambidzana naye uyu akakupai kamari ka itai kabusiness kaasingazive iye nekamari ikako kuinda hanzi sei ndatombowabvunzawo vakati kuitira kumberi uko aiwa asi azvinomboshata kungoitawo kasmall business kako paside kasingazikanwe nemurume unoziva ah, iwe ungazvitireke nani izvozvo ini i don't think kuti akeni hide anything from pedro mm, tambu hausi kumuvanzira pedro handiti kungoita something paside in case anything might happen unenge uine backup pafunge mm, ameno saka ndingaiti kabusiness kei manje haa ah, tumabusiness kwakatowanda tkuriko but andongoziyaka anything that you want to do mm. iwe chiona kuti pane munhu ari kukumanejera usiku because wakazobatwa nemunhu wekwe kwapresident amemwana tichaturozvinisina nebasa rese izvozvo unobvunzwa amemwana unzi kunaiwe babe ko waishayei amai mwana ndikoti chii haa una kana matauro aunombozviita unongopa mhamaka vanongokumanejera zvako naiwo mai vangu madiro avari kuita kwacho kwafitirwa zvidhomoka vari kufaraka but unoziva ana mama vanochengeta masika ina ndichatomboende nekumba kwenyu ndakutoita straight ndirove kumba kwedu kana ndikuenda newe nda kundinoona kenani
asi ude ndombo kwawo ndakusvika se ndipondwe namai vake vaya iwe asi iwo mai vaye iwe machengerero avanoita vana vavo kudaro unga vanovashandisa kuita seiko hanzi kunge vanovashandisa amen mm. pamwe tichazozvinzwisisa vatabereka zviya zvakanyanya zviya vanoita kuvachengerera amai mwana funga kuti tanga imba nemunamato tisati tombokumba kwachousvikapo imajini patakamira
pakatomira pakatooma
sahwira sahwira
sahwira kwakanaka here kwamuri kufemeruka sei musina respect manini muchingogamhira nyaya mudenga kugamhira asina nebasa resakuda muchasei muchingochenama inini hamusi kona sabuka vasira ini ini ndo zvandichamubvunza iye sahwira wangu iyeyu ndega inini ah.
sahwira haa zvinhu mutambo uye wazooma manje komana
kuchii iwe mukoma wazopinza foni ka hanzi vanouya kuno china chinotevera icho saka uri kutye handiti kungouya avo iwe kune kungotaura mani izifanaka munhu asiri kuziva nyaya iripo mani iwe ah.
gara ndiwe uya wekuti zvanzi ngatiregedzei kuenda kwasekuru tiite zvekubika doro ngatitoendai kana nhasi chaiye ko anyanyotaura kuti iko ingomoko zvichikonzerwa kana iwo mai kenani namai mugove eh? kuuya kunditira mashura vakadzi ava kuuya kumba kwangu kuseniseni eh? chii kufamba kuseniseni hanzi inoda kuti mumise nyaya yokugadzirisa misha iyo yamunoda kuti muiteyo kusvika varume vavo vapfukira vanhu vakavauraya
zvairi damage chaichai iwe tekitimiikai ichatikanganisira musha ikasadamburwa musi uri kurebesa uyu hazvisiriso zvega
hanzi ngakudaidzirwe musangano wekuti makorokoza abviswe futi muno haa sahwira ah. isusuka ngatitofambisai nyaya dzedu zvakanaka naka otherwise tinosara takanyena mapanapa
vachingobva uyu kwakuchaya futi foni futi eh, anzi musangano ngausaitwa kusvika ivo vauya nendava yei anzi arikuda kutanga asaveya musha first utanga aona makomba ese kana apedza izvozvo izvo kwakuzosaidzirwa musangano ah, ini ndabva ndikutokwata nokuti ndikutoona kuti masimba angu okutotorwa ko masimba angu kau kuti maikenani havana kuenda vachinotaura naye here uyu eh? iwe havasi kushanda vese pamwe chete kuti vakudzinge utsabhuku iwe ah.
ipapapo kapo wataura zvimwe zvinhu zvandanga ndisingambofungira chaizvo ah, ah. ya sawira isusu ngatitoifambira nyaya iyi yeah toenda kwasekuru nyaya iyi fambiro zvekuti haatizombopakashipashika panapa futi
asipo pano pakanaka zvapo ndaona une madzimai avo
kutanga nekutoita zvemunamato usati tombogaramba machoiweka ah. zvakaoma kana emashango eh, arega ndiendini iri bota mboita akubasa wandiperekedza ndozokuona hameno ah, eh, unomhorisa mwe kumba iwe okay usikorese vamwe yezu iwe kwazi mugoni here uya vatochinja roda tione papi ah, ndiye uyu atochinja ipapo apa paatotiona apa kwanzi nyaya chona iri yei Ai, influence yamai vake iyu iwe anopenga muroora wako kupinza mwana mudiki iyeyu munyaya dzevanhu vakuru Ah, meno ndozviripo
iwe zvakaoma chienda ona kenani atokumirira apo baba ibvurumigani mhoriro nomuonaka Alright, uripo iri bho Tobatana. tobatana iwe
auya auya auya auya fambisa ah ndidoni tata kusuwa
yani narakusuwa urumhanye tione vachidoma
pano vari futi tinoonekwa namudhara timhanyiswe ipapo ona ichi naro zina zvekubira bira zvonakidza ndaitira high school iwe weka udza ah, chamhanyiswa namajena mino zvako next time anokuza demo
otiza shando ndokutonakidza kwazvo ndosvika kukuchitiza sikaotiseyako Ah, zvandawona dai so haana bho ndatobho vari sei moms
kana ndauya kwauri ka ngatimbotaure dzimwe nyaya ndinoda kuti mboreflect ngatimbomire zvana izvo hmm.
saka uri kufila sei manje ne wazvifila pressure asara wakuroorwa mbinga pamusoro pake haa kana handisombozvifungaini tambungarwo rwake kasiwe pedro wakatomona eh.
Ah, let's talk about us mm -hmm. ambozati even situation yedu yaoma sei ndinova ndatokuda more and more Serious? day by day noziva kani ichitongokufunga everyday padzimwe nguva ndopesa ndakufunga kuti kana wakaona mumwe munhu wako ndingarinani baby erase those thoughts kani it's possible ka ah. unoziva kuti zvakange zvingoti skaiwa ndigiri
bana
kina kufamba kubva kwese kwawabva uko kuya uzondiona kusina kana chawakatombobata kana chinhu wani nasitiromba ah, kwakumba hakusisiri kushopa Cause noziva kuti kumba hauzodzokera. Ah. Saka ndichauya kumba kwacho kanda kutodya.
Aho. One day uchauya so. It's obvious ndichauya hangu but funa ngondigira something.
Ndivya. Ndinochenda kumba. Ndokufona manero. Eh. undifonere paunouya next time uine something saregedza undifonera ndika ndakuda
ndakuda
Nyangwe nyika ikaramba, ikaramba Eria nodaira, Eria nodaira. Eh, Masikara sei baba? Mambosikara sei amai? Hauna mukadzi wako kai? Baba, no matongi ndine 15 years. Hana ndiri kwamadzibaba here, nhasi vanga vakawandirwa. saka kena nehama dzibaba manje
Ah, bamocha uyai tigare titaure homani hamudi kundiona ndakazorora homani eh? zvamandiita masikati zvishoma here ndosaka ndiri kuti uyai titaure
eh, wati muda kundiseka kana maipada e, eh, zvemombe zvaitika hazvo bamucha tokumbura ruregerero Hmm. Asi pane nyaya iri kundinetsa inini. Kubva pauya sabhuku paye maangoti undundu. Asi pane zviri kunetsa.
Saka iwo wakuita shasha yekuongorora mamudhi evanhu. Imi sei musingataurike nemi imi? He? Inga ndosandati yatitaure wani.
Alright. Ah, ah, kungoti kune urongwa huriko kuminda mirefu urongwa wemadzimambo saka sabhuku vakati ndimperekedze mazuva mashoma ari kutera ah, munongovaperekedza sando zvingakupusisei varume vakuru vaviri ah,
eh, hauzive kuti nyaya dzemakorokoza uku dziri kupisa sei inogona ngobudikira ikoko kumadzimambo ikoko ndosaka sabhuku ari waridhi ari waridhi nei ivo kana pasina zvavanoziva nenyaya dzemakorokoza vanotyei ati ndopavanotobetsereka tokumbira vanhu kuti vavabetsere kuti makorokoza yabude munzvimbo yedu Yaa vanobetsereka
vanobetsereka asi madziya namakenani vakamugara konzi kudai so nenyaya yemakorokoza iyo iyi zvekuti pamwe ah, pamwe yakatokwira ndo yakatokwira ikatoenda kumadzimambo ikoko hatizivi zvekutorwa ikoko eh. saka mudii manje Aiwa zvamungatoita ka baMucha kuenda navo kwamadzibaba vonopiwa munamato wekufamba nawo.
Eh. Ngotawo imimi vakadzi mwoyo yenyu futi. Ah!
Wakusimuka isango tichisvika hanzi kudi. Iwa unongondiona ndakanyarara chete unongotsvaga kuda kungonditokonya chete nguva dzese. Saka uchiri wakatsamwira mombe tsiri dzako. Ah, hede. Iye. Seka, seka ka moyo wako ufara. Ah, mai guru, hamuchisiyanawo nazvo here? Siyanai nazvo. Aiwa mainini.
Baba Paida ngavauye vagare pasi tionesane. Shuwa kubuditsa mombe four dzese mudanga vasina kutiudza isusu. Ah.
Mai Paida, ndanga ndawana bhaya ari kutenga mombe idzodzo necash anditi and remember ka kuti paida mwedzi yake kuenda kuchikoro yasvika yapadhuze asi bamucha imi makakanganisawo nekusatiudza dai makangotiudzawo chete inini dzangu mombe musatengese mari yangu ndinaye ndakasungirirai kumagadheni uko kana zvazoomesesa ndopandichatengesa ndega ah, saka chimwe chii chandichagarira zvangu pano Ndakunzwa loud and clear.
Mainini, musafurirwe nababa Paida mukatengesa mombe. Kutanga rini vachita care needucation yevana panapa?
maiguru ini ndaona kunge vane kakurevesa nekuti vane kakubatikana kavainako Hey, baba wangu iwewe. Imi hamusi kuona kuti pane matricks avo avari kuita apa potse potse vari da kunganza mari yekuti varoore vari kugara vachitaura kuti vada kutora umwe mukadzi imi hamusi kuzviona ah hameno maiguru ini rega ndimbosvika kumagrosa uku ndimbonotengesa maveji ano ndokuonaenda dzoka
make nani buda panze tipedzerani
ko hamusviki zvakanaka here tikamhoresana kuti zvadii handina chekuita newe ndangouya pano kuzokuudza kuti zviri kutsvakwa nakenani kwandiri achazviwana
we nebaba imwi makajaidzwa kuuya uzondidheerera panapa nekuti mune maasiripo dena anga ari panapa amaiuya muchizviita zvamuita izvi kwazvo pamwana wangu ini napana wandinotyana kuzesa ndangouya kuzokuudzai kuti kenani ngaasiyane nemwana wangu ashaya musikana here muri kuti sika sika sika naema chii ichocho kadhara kasinganyari kuda kuroodza mwana mukore uno enda unogara pasi nemvana yako a nekuti kana ini pano handitomudi uri kuti mvana ndiani hapeno kaiye mwana wako waunoda kuvhaira naye kunga goridhi ini ndangoti udzai kenani asiya nemwana wangu musazoti mangwana handina kukudzai zvino zvekuda kudada netunhu twako pamwana wangu hazvishande oh. enda unoudza mwana wako ema wako ndiye asingadzikami ehoi
asi iyi pane iyi aiwa toda kuona kunoyera tsvimbo nedohwe hanti ndiri pano
ibva pavo pangu Ah, saka
wandikurira chitsika uda kudii usasike futi pano uda kundipisa uda kundipisira mwana wangu ini ndangoti bedzi vanhu imimi udzai kenani ase zvaari kuita chete ah.
amai pindai mumba umu nditaure namdhara zvimwe zvacho zvinoda kutaurirana uzo usada kundishura majana usandishu sure enda unotaura mwana wako asiyane nemwana wangu kuda kumupa munyama amai mutsa zvamukutaurira panofuma ari muroora wenyu uyu a muroora muroora muroora wani ini na handina mwana anoroorwa pano nakenani ana mukosha akaita sakenanini nada kuramba pachiputukisi itikandi ndiri mbenyini kuudza isu dai matoziva zvamuri kuita pamusha pana mama mm? maofa leta akabuda ka ekuuniversity kanofanira kuenda noriptora ndibva ndabhadhara fees Oh, asi hapana chekutya mwanangu. Ndine kamari kandakasungirira. I'm sure kanokwana nditi. Hako pekugara manje. Ah, nendigara ipapo nendiri murezi. Ah,
naipaida zvinombozikanwa naniko. Saka ndeimwe mari yakutodiwa kai. Eh, hazvo but zvitori nani ka.
Asi ndinoda kuenda newe ndinoona paunenge uchigara mwanangu. Ah, mama.
garikei katani ndo kundiperekedza ah, asikana wakura paida mwanangu ende ndinodada newe nepawasvika apa asi ndichakusuwa zvangu neno izinomboitwa nababa wako pano iyi unondichemedza mai mukadaro wani mainini mai mucha varipawo munonge mune wekutaura naye mazinde ndichiuyawo kupera kwemwedzi wega wega plus ha parari padhuza ya asi ndoda kumbotaura newe iwewe nagari muri kunyatsodanana chaizvo chaizvo mm-hmm. asikana taurai neni ndini mama vako ka
ah, mama so mm. ndomuda gari kai atoda kuti tiende kwatete mm. ah idzi dzanyaya dzenyu idzi vasikana asi ndongoziva kuti waenda kuuniversity uko hauzoona vamwe vakomana here ah, mama
tari ndomudo mwanangu kukuti uende kuuniversity ka kuitira kuti uwane maopportunities and choices akawanda in life handiti zvekuti iwo wazoenda kuuniversity uko wonoona zvimwe wosiya gari kunoko ah ini zvematemo pano handidi handiti ah, mama saka mukuti chii ah, kungotaurawo mwanangu
ndozviziva kana Ndangoti nditaure newe hauzoti mhamha makandiregerera ka asi uchasiya vamwe vakomana kuuniversity here uku uchiuya kuzoroorwa muno murusafe umu zvimwe zvinhu zvoda kutanga waona handiti ah, mama saka muri kuti chi kungokuonesawo mwanangu mangwana uzoti ndakakuregerera handiti
Neta henyu mama, ungotitenga sinedu mubhotera nezvazvo kari kendomuda zvangu. Ndoda kwidzwa ndege newe mwanangu handiti?
Zvamama sikana, muchaenda kwese kwamunoda. Handiti ka?
Chii sapoto isadza shemeni?
Maswera sei? Ndaswera maswera.
Eh, Kena nari. Aiwa, vabuda. Vabuda.
Oh. Ndanda uyo kuzotora grocery.
Oh, okay, mira ndivafonere. Aiwa, usapedza kunguva. Ndatumwa nemusikana wake Emma. iye abatikana oh pamati iye mandava ndaziva manga muchida chii ndiri kuda raisi shuga mafuta ekubikisa sipo yekuwachisa raisi eh. shuga
oisa nemazepe aya anovavira vavira aya Eh, woisa futi jamu nemajarini nemazowe nemabhisiketi ane krimu
mabhisiketi
wondisirawo mukadhi box kuita kuti utapura kureruke mabhisiketi wedzera

maaswera seva vari sei amai amai vari kungodaro daro ah, rega ndikubatsire kutakura eh, rega ako ndikuda kumhanya ah, muasimbisi vanoita zvakanaka Hello baby Ndevi. Ko iye ndandira mudhara kamai manje apa waya. Nhasi dziri kutofara fara dzatotaura neni mushe mushe. Apa makutongozvitambirawo zvo. Hayi baby ukuona manje andikuona. Ndiona kusina faith muzvinhu izvi. Ndinotokuudza ka. Ah, Alright unondiudzana wasvika iko kuti vati chii? Ah, apa ndakutombovhara zvangu apa ndogona zopfura neikoko unobuda ndi ndakauya ah, allright ah kuti ndokwamuri ikoko Eh, ah, ndokwandiri sisi. Eh.
Ko mamuka seiko? Ah, ndambomuka hangu. Kasi muchangomuka izvozvi? Aiwa, ndichimukire hangu kusenseni. Ah. Kune.
Mamuka sei zvenyu buti? Ayo, tamuka. Mamuka sei imi? Kwewo varoora vangu andisiri kuona varipi? Ah, muchawabata pano nguva dzino idzi. Ah. Vabuda kare kuenda unotsvaga maruwa. Ayo.
Haizvo ndo chaizvo chaizvo. Munhu womukadzi unofanirwa kugara uine yako mari muhomwe. Hey, ah.
Saka imi munotozvitsigirewo izvo.
ah, kuti imwi kangani pamunova pamari. Ah, manje onai kutsvaga mari kwavo kwava kuita ka. Kwava kuita kuti vashaye hacho. Iye zvino ndakuvatsvagira mumwe manje. haa mugoni wamurume ka ndiasinaye as long as uinaye chete haumbofi wakamugona
tete munoziva wanini kuti murume yanga haitombodi zveruzha izvi imwe bhuti munondishamisa chinhu chimwe chete eh. munogoti izvo hamudi noise imwe muri imwe munotokonzeresa noise yacho ah, manje ka noise yacho ichatowedzera ka manje ndangu nenyaya yavo yekutsvaga mari iyeyo ah, manyanyonzwingi nhai mukoma imwimwi he Chitotendai Mwari kuti vadzimai venyu ka vanotomuka vachitongwavha ngwavha muno muruzevha munomu vachitsvaka mari. Ehe kushanda vanoshanda asi ka hona ka vakushaya hanya ka neni ka manje eh? Bhudhi ka imwimwi nyatsonditaurirai chokwadi kuti hamuna kugadzirwa here imwimwi? Ndichigadzirwa kudii? Ah, tete ini ndikatadzira mai paida ndatatidzira mai mucha here? Aiwa.
zvinenge zvisimubedroom hamuchisina kana moto muimba yemukati umu ah munondiudzei bhuti kuti hamuna kuita musikanzwa imwe mukagadzirwa
ndichigadzirwa kudii kutokanganwa havo chavakavinga pano vachitsvaga mari aiwa zvawanditaurira so wanzwadzika ndichagara navo pasi ndigotaura navo aiwa imimi siyanai nazvo izvozvo izvo handiti ndichaona iya ndinovarongera chete Ah, bhudhi hapana nyaya inonzi haigadzirisiki aiwa ndikukutaurira imi misiyanai nazvo zvisirei kwandiri vachangobepuka one day vachiona pane imwe mukadzi haizve ko nyaya yenyu iya yakudhara muchinayo nanhasi eh, ah, sisi munoziva inini kana ndichinge ndaronga ndinonzi chandagwinyira ndinozvadzisa zvandaronga zvacho ah zvino anosvikogarepi papa ah, anogara ipo pano sisi inini nasabhuku nhasi tine rwendo pane kwatiri kuda kuenda handiti ndo zvatomisa kuti ange ari pano nhasi akachifanirwa kunge atori pano ah, zvino nemabataniro aita madzimai ako aya unofa kuti vanosvika vachimutambira here pano sisi imi mazviziva ka zvatonaka zvandakuita ka ndezvekuti ouya kumba kwenyu osvikira ikoko ini ndichifanira muzendemurira zibedroom rake panapa ah, ah.
iyi ndeyako iyi shamwari itambe wega ndigonzi ndiri vatete vakaita sei zuro ndizuro wakarova mukadzi nekuda kwangu nhasi uno vozonzwa futi kuti kwanzi inini ndini ndiri kuchengeta mudzimai wako sisi imi magara munozviziva kuti blood is thicker than water pane pamuchawafarira here vatorwa muchisiya inini mwana wamai wako mm, iyi tambe wega shamwari ndokuona imadzokana sabhuku eh, eh, aiwatinyatsogarai pasi tinyatsoronga ka zvakanaka ii idzi ndedzako idzi dzipedze wega sister kumba kwangu nokuziva vazvadzi gare ah. pasi titaurirani ka
amai tapedza kubika chii yaimuite mudye zvemasikati zvatopfuura nditi ah. ko amai makuchema futi zvamudhara majana ndozvamungatedzere zvozvo orit mamu taurai nyaya
Ko zvino iye zvino ari kupi mkomo uku? Ari koka kumusikana wake iye ane mhepo, ana baba ane mhepo dzakadai. Aiwa mai, anouya manje manje. Ah, Kushopu uko anenge avhara asi anenge ari kubvawo.
mufonere zvako iye zvino auye pano. Ha, asi kuita shirikadzi kwakaoma chokwadi. Vanhu kundidheerera kudai, kunyatsoziva kuti munemo haasisiripo. Amai, nyaya yaKenani iri complicated. Even mdara waEmma uyo handitombomublame.
saka ndozvaunofurirana namukoma wako panapa
ko hauna kuziva kushoponi
ndarawa emanga uya pano ndarawa emanga uya pano baba kwanga chidei futi
auya pano achindithretena ini achiti iwewe zvauri kutsvaga kwaari uchazviona asi chaunoda chaizvo chaizvo kuna yema iwewe chii mama mama kudii sanditi mama mama dai ndiri mai vako uchinditeerera
azvinzwa kana mai wakumudairira nekuti ega agoni unodei chaizvo chaizvo pamukadzi wounoziva kuti mukadzi wengozi izvozvi mai vake vari kurashika njere zvinhu zvababa wacho asi iwe ndopaunoramba uchiti tsika tsika tsika nemunhu akadaro unodei chaizvo chii zvaitika hazvo ndine urombo asi dai tazitaura kamangwana ndakaneta ini kana uchiziva kuti unoda nezvaema sterek zviri nani ubve pano haa ah, mai musadaro muri kutaura zvinhu makatsamwa gatimirire kuyedzeka titaure hasha dzaserera Amai, Emma ndiye muroora wenyu or ndinofanisa
ndisiye ndimudiscipline inini ndega. Ah, munatwo mukoma imi, munatwo. Ah. Muri kuenda kupi kwa mukoma Kenani Manerana?
Musiye aende. Kana newe uchida kuenda hamba. Kuda kundinetsa panapa. Amai zvamunenge muchitaura izvi kaizvi. Tomorrow you regret. Ah. Mkoma Kenan muchapondwa sezvakaitwa mugove ikoko. Mkoma Kenan.
wadzoka ko wamuona here handina mbomuona ina mai kushopu kwacho futi hakusati kwavhurwa musikana kuti foni yake haisi kuita Eh haisi.
Ndabva kutoitryawo manje manje apa. Saka wanga wati todii nhai Gari? Mm. Haimboenda kwamugove iye asiko. Ema inan starter chaiyo. Pamwe ariko ishamwari yenyu. Ah, ndavafonera hanzi hako uyu. Ah, moto motoenda kwababa. Eh.
ndigoitwei nawo vangatofara zve plus ah, haaimboenda ikoko zvino amaika
tochiita sei manje tochiita sei ndakazvitaura izvi ndakati nyaya iyi yaida kutaurwa ka hasha dzaserera ndakazvitaura ini ah, ah. saka ndatove wrong inini pakuda kuedza kuchengetedza vana vangu mama hamusi wrong hamusi wrong asi makamuti kana achida zvaema ka abve panapa akabva hanti akabva hayi bvapa mhani iwe wakambozoonepi kuti munhu anochuza musikana achisiya mai vake wakamutumbura ha dzinongori hasha dzisina basa idzo ane hasha dzababa wake kenani asi anodzoka vakomana imimi kana muchiona zvekugara pano zvichikubhowai endai munotsvaga pamwe pekugara saka uchada kutaura neni manje
asi amai manatsoti ndinyarari ndikanyarara apa muri waridi nenyaya yekenanika apa muda kuti tibve futi
saka apa wauda kugeza wauda kuenda kupi kwacho kunofura kakushopu nhaya mai tingamirire kenani
wobva wapfuura nekwana ema obviously anoziva kuti kenani ari kupi ah. haaimborega kumuudza kuti aripi amai zvaema zvamaitaura kuti ngozi ngozi uko ndokwamboda kuti ndiende aiwa tingatoudza baba ah, ko vakazvinzwa here haa ah. baba no tinozotovaudza kana tozvave serious mm. meno inini amai endinogeza

homemade meal ah. kusvika ndazodzoka futi panapa ah.
nekuti haudika zvokokuroora ah. hanti ungadai uchitobva kubasa uchiona wakabikirwa mm, asi kabanguru pamautaura chokwadi papa takuda kamaigurisusu ipo pamwe kutodzoka ipapa eka ko nemiwo mainini ah, yeah. asi haa zvinhu zvacho hazvidi umhanyirwe zvibankuru take your time ai manje ukamudaro zve anototora dzimwe zve two years asina kurova ah. ah, oh.
ah, mama ndozoti nyaya yacho haiperi aiwa hano Iwe nyaya dzacho dzazowandisa time dzangu dza dzafamba. Anditi.
Regai ndipinde munzira. Aiwa.
Eh. Mm, aiwa maita basa bamkuru mambo yose tidongorera ah, munozomborova okay ah don't worry this time andicharovi ah. ndinodzoka mai manje kuzokuonai eh, plus eh, muchembere wangu vanenge vandisuwa ah, chokwadi chega ndikuburitse mwanangu esvo mama makutondidzinga
vange wati nguva yapera ah, so mama eh, mukataura nasekuru muvaudze kuti ndairevesa kuti pandiri kudzoka apa ndichatora gogo ndomboenda navo ha chokwadi mwanangu aiwa eh. ndinotaura navo ende unenge watogona chokwadi ah, ah, ufambe zvakanaka mwanangu ah, tinotenda mama eh. so eh, mainini mobatsirikana eh, maita basa bankuru ha maita basa eh, waita hako mwanangu ufunge ah, warangarira mhuri yako eh. mm, ah, mwari vadzosere pamabvisa ah, chokwadi
rega ndipinde munzira
chidyawo kana aisahwira usabva waita kunge mwana mudiki anodzoka kenanu ah, sahwira hasha dzanga dzandibata nezuro ndakatoshaya nekuti dzakabva nekupi ko kana iye majana ndakapotsa ndamuponda nedanda remoto
usaite hasha dzakadaro sahwira unokuvadza munhu sekuseka ha zvozobetserei ndiyo miyedzo shamwari Apa handiti ndanga ndiri kutsanya for three days. Wataura idi. Asi ko kana naiyewo Kenani haasi kuona kuti ari kundiomesera here? Abva anyanya kutsamwa zvekudiko? Ah, sahwira pamwe wanga wataurawo kamashoko akadzika dzika. Ha? Asi anodzoka hake. Ah, manje apa gara ari kuti tiudzwa nabamunini. Ndinotanga ndichiri kudi. Ah, tinonamata.
Tinonamata sahwira usambovaudza. Tozozvitaura kana papera svondo chairo.
vanobva vatoiparidzira kanyaya yacho nyika yese vachiti ndakaponda mwana ndakachekeresa ndobva ndaramba doro ah, iye kenani wacho ngaitewo kunge munhu mukuru adzoke veduwe ah, ndo munamato wangu ko akadii hake iye mugove kuchipatara ah, mugove ariko uyo asati abuda ufunge ko iye kamuroora wangu kutozondinyaya naatete muda vanhu Ko asiwe hauna kuzoendawo kunoona mwana? Ah, ndiyoyo kana yana Kenani yekuti unenge uchipaka mwana punishment. Ha?
Eh, vanhu vacho unoti kapa uri kuranga mwana wobva wamura wobva afa.
Iwe zvawakutaura zvakaoma rega tingwe tiwe.
ucharohwei ukapedza stock hameno zvako ah, so wakati ndobva ndakuoyawo ndisina kana something for you besides ndezvepondo chete
ubhadhare pondo iyoyo hmm, iwewe kuda kunzi unoita zvinhu straight straight so anyways mood yako nhasi yakachinja uri kufara kupfuura mamwe madays chii
maoffer letters akauya ndakaona oh. nzvimbo oh.
okay. That's good. Good news baby nemakorokoto mm -hmm. sa way forward ndeipa um, ndakufanira unobhadhira school fees and then ndotsvaga res kana zvikoro zvavhurwa ndakuenda
sandakusara ndega
Baby, hanti ndingoenda kuchikoro here? Nei chidzoka plus futi iwewe unofanirwa kuti uchiuya uchindiona. Kana utogonoenda kwatete. Mhm.
Ukadaro unenge wasunungura moyo wangu. At least ndakaziva zvi official kuna tete vako. Zvinenge zviripo.
Uyu atanga wafara ka. Anyways, ndozokudza kuti enda rini. Mm, okay.
saka paidaka i just want us to enjoy the last days together anditi
garikai kungwariza yes.
but sure bcause ini ndichakusuwawo Hmm, iniwo sha haa ndichitoita njiva zokuona because ndakapusa paa ndinotorerwa ndichitouya every month
thanks mdiwa usazoregedza handi

Maziso arotoita kurema nehope. Ndamborara here? Husiku hwese ndandichingofunga kuti ah saka mwana wangu ari pai nechando ichi. Ah, iwo wacho unozonyanya kuita waridhi. Ha? Ufunga kuti dai pane chakaitika tisina kuzvinzwa here muno muraini? Ndizvo hazvo. Ah, Asi unozongoti kaa achadzoka wozongoona munhu zii zvachose.
Ko iwe wadii kunomutsvaga kwana Emma kwacho ikoko? Handitsike ko ini. Ah, ndatomboti gari aende anotaura naiye Emma wacho.
uchati zvoni munhu achadzoka iye ari kutotema hake ugarira apa uchazviona unofenda munondivigasikana
haa ah, kutamba hangu ndiani kwanga achifona apa
ha ibhadhe
rega nditrai kufona neyangu pamwe angada iri nekata kandimutrai futi kechitwo ah, asi kumbodaira eh, ko manje iye kusazodaira kana kuti ndimboite neyangu haa kana iwo handei kusitoro uku pamwe anogona kunge ariko kusitoro uku handei kusitoro togona kuvaona variko kusitoro kwacho
ah, asi handei
anopenga here iye jetro kuita zvinonyadzisa kudaro ha tete hanzvadzi dzenyu kana kumbozvitaura kumba kana kumbozvitaura kana iye kina nochena akangoneta ndingamushora pakadaro mwana wevaridzi
sori hako mwana yanzvadzi yangu asi ko imi madiwo kuenda kungonotanga musha wenyu uko kure uko
kina nochona nharo dzaanokaka ipapo tita muzi kuziziva imi eh. anenge achingoti he let's do things the right way he zvinhu ngazviitwe muitirwo wazvo ana tambu vezera rangu vakuenda kudzimba dzavo aiwa
ari right hake asi pamafungiro ake asi manje kosaka yepanashe wacho achatozombouya Tete nyaya dzapanashani tombodziziva kutongomumirira ndiripo ndodi hmm. ndoenda kupi nyanzvadzi yenyu imi hmm.
asi unoziva kuti chii ini ndiri kutofunga kutomboendako kwachirodza kwacho ikoko ndinoona vakuru vacho kuti kotiunzika hedu mombe tiripe mombe hmm. handiti iwo wati kenani anozvikwanisa Ehe tete akati vanovabatsiridza kubvisa mombe idzodzo otoroora futi ah, ah. ndibaba uri kungomisa musoro ava zvakanaka kaizvo saka iwe uchimuudzaka achinditsvagira yemuchovha ndiendeko ah, zvinobva ah, zvatoita zvakanaka tete ndobva ndanguya naye mogara mamuzivi ehe hapana chakaipa ipapo aiwa rega ndimbozvipindira wenyu ndiono kuti hazvibude here
right vanhu vashe mangwana ndo pandiri kufamba rwendo rwuya rwekuenda kumwinda mirefu rwuya rwandiri kuperekedza sabhuku oh, okay saka munonodzoka rini haa
handizivi kuti zvichatora nguva yakareba zvakadii asi kurara nekudzoka saka mubuda nguva inai baba seni seni chaiko e, mota ichasvikira kwamandebvuko kunogwaisi kusvika kuno
ah, hapana chakaipa bamucha sa yatina mate yedu tofambe zvakanaka yatina mate bamucha
ko hamuna zosvika kushop ah, hatina kuzombosvika isu amai tambo vabva vafonerwa vachinzi pedro avo yanga vadzoka anoda kutaura navo saka vabva vangondisiya parodhi ipapo ah, ndabva ndangodzoka ini ko simba racho ndaya ndichariwanepi mm-hmm.
eh, ntenga vasinanadzoka vane kakudada kunge tambuzo Ah, ah. iwe siyana nevanhu iwe ko iye kenani wacho pawamaona wamashops ati achauya iye eh, ndataura naye ati ari kuuya but ndishamisika sei asati auya pindai amai munoti pindai muchati pindai dziri mbavha kaipa ko ndai ndafunga kuti papamwe ndiye kenan tarisaka ah, ndiye
Maswera sei amai? Ah, ndaswera hangu. Maswera sei? Ko ndayandati pamwe mwandiramwa kai? Haa kana. Zvandakaita sei hazviita amai. Sorry. Ah,
zvamauya kuda izvi, moyo wangu wadzikama.
Parisei pamusha? Haa ndipo pano pamuri kuona apa. Paka pakadiiwo kumushando. Haa zviri nani. Tenda.
Ah, amai ka mototenda inini ndindakumbirira kuti auyo hanzi anga kutotema ugariri kwajana kwa, kwa jana. Ah. kuseka zvangu auya nekuti haadi kushaya yamai ah. kenadwa zii Ah. Ah. Sawiri.
Akumana. So ndanga nditi uchanonoka kaiwe. Eh? Ah, asi wamira nguva yakareba ndichatongobva kusvika izvezvi ndikati aumane dai munhu angu kurumidza kuti taita se tafamba zuva risati ragadzana uku ukati sahwira wanga akoshowa kuti rwendo rwati kufamba rweto rwurefu eh? ko zvausina chibhegi ah, ndochidi kondagwa munhu wemukadzi here wakanganwa gore rera tikaenda kwasekuru eh. antakapiwa mushonga wokugadzirisa musha nemarinda ko izvezvi tikanopiwa mushonga unoisa pai Eh, shamwari inini ndinozviona ndako ikoko handiti wazvona inini chandirungo ndirungofara chete kuti rwendo rwedu ruyatazokunda eh,
chiri kukufadza ipapo chi chi hona sha inini ndiri kufara ndiri kufara nekuti rwendo rwedu rukaro eh. pandinodzoka zvinhu zvangu zvichatanga kutambanuka so ah. right mari dzichatanga kupinda zvekuti mukadzi uye wemunin'ina wangu wekuramba kugarwa nhaka neni uye eh. achatouya achitondimhanyira kuda iwe uri kufamba nezvinhu zvako kuti zvinyatsokukuitira mushe kudaro so eh? inini handisi kufunga zvese izvozvo pfungwa yangu iri pakuti tigadzirise zvinhu zviri kunetsa izvi kuti zvifambe zvakanaka ah, chete chete sahwira shamwari ka iyo kana takatombobata bata kudhara takatobata bata kare saka ngoma ndiyo ndiyo ah, eh, eh, okay. Eh, ndakatengesa kamombe fo
eh, mombe dzemadzimai ako idzi eh. ah, dzemukando here idzi eh, kutye ingozi Ngozi. ingozi yakakwana chaiyo yauri kuparai shamwari ndinogotya ngozi iyi ndina sekuru vanodzipika ngozi uku Ah, iwewe ka kubva zvawakatanga kuita sabhuku iwewe wakungovhunduka vhunduka chii
mombe idzodzo uchidzitengeserei Ko, mari yacho iyo yawakawana ikoko uda kuishandisa chii Shamari, iwo kana ndichitaura nyaya teerera iwewe. Inga ndakakutaurira wani ndikati, ona ini ndakuenda nda- ndiri kuda unobvisira Matilda chigagairwa changu cheche, chimoko changu cheche. Eh, kuroora kupu kupu. Aniti, right, ndapedza izvozvo ndiri kubva ndastoka shop yangu paGrowth Point. Yonyatsokura, yonyatsopfumbira. Vanhu vachitanga kupinda kudai so zvinhu zvangu zvakufamba.

aiwa akunobviwa kutsvene hameno parisewo pano aiwa isusu tiri vapenyu zvedu mm.
ana amai baba vanga vachiripo here kana kuti vazombudirira nerwendo rwavo haa vabudirira nerwendo rwavo vatobuda mangwanani chaivo chaivo eh, kwava kwakanaka hako here aiwa kwanga kakuri kutsvene zvako handiti vanga vakakutaurirai tisu varume ka vakatenga mombe mombe mombe dzipi idzodzo asi marasika ah, ana mai makati tikarasika here takatenga mombe four kuna baba saka hatina kuzokwanisa kudzitinha musi watakadzitenga nekuti taive une umwe urongwa hwataimhanyidzana nawo saka ivo baba vanga vakati ah, tinokwanisa hedu kuziva kuti tichizoita tichizodzitora mombe dzedu nyangwe vasisiva
varume imi muka munozivei baba vamuri taura nezvavo ivavo havana mombe panapa mombe dzavakatokutengesera idzodzo imombe dzedu isusu iye munhu akari kutengeserai mombe munonyatsomuziva here zita rake imi ah, anamai hapasi pamba pajoshua musaneri pano ee ndipo ah. haisi signature yake here zita here hanti ndo zita rake ko number dzechitupa handisi kudziona wani idzi dzika idzi dziri apa idzi aiwa ah, mira nditore chitupa tifananidze nhamba idzi matsotsi majaira kubira vanhu maruzevha ah. hmm. ah.
ya ah machuana tony
o oh, nemo nemo ndizvo kaizvo
mira tivafonere ava vanyatsonzwa chi achitaura ega bcause hazvingatonetsa so handiti
ah, foni iri kutoringa mumba iyi vaisiya hamuna namba dzasabhuku here ah, ndinadzo rega ndivafonere unadzandii hayi utoti inoti richebo ya but wonai kana mai isati nga uyozokubirai masikati machena anosi aiwa vakwasha nyaya dzamuri kutaura hadzitomboite idzodzo idzi mombe dzedu dzatakashanda tega kaisu mongouya from norway kuti muda kudzitora aiwa hakuna zvo zvakadaro hakuna aiwa kaonaika izvozvo munozotaurirana nemurume wenyu bcause isu hatingambozive kana kupindira nyaya dzenyu toziro imimi ndi mungatoenda kwamukapirana mari ikoko nokuti pana vapana chinhu chamuri kubva nacho muri kutamba vanhu woye muri kutamba imimi handiti tikati isusu takupai mari dzedu handiti mobva matinyima futi mombe dzedu handiti hamusi kuona kuti makuita zvekutamba nesera harisi dambe iri handiti zvinhu izvi zvine mari mukati hatina kuya panapa kuzotandara nemi handina kumboti mauya kuzoita dambe panapa zvandiri kungotaura ndezvekuti madi umira baba vatangi vadzoka vakadzoka kana kuri kutora mombe dzacho motora mombe dzacho tatanga tataurana semunhu exactly Ah, manga musati matotaurirana semhuri eh. izvozvo zvaa zvenyu zvakati vakadzi ava uri vaona chii vari kutoonawo ngetauya zotandara nawo pano isusu handi kudanga uku tinotora mombe dzedu bcause proof tavaratidza hamuchadei chimwe kuenda kupi
ayo